Hu na dziṅwe khaedu dzine hezwinoni musi boloni vho livhana nadzo dzi kho vha ṱoḓa vha soba vho fhaṱuwa tshoṱhe vha tshi kho vhona tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha kho itea arali vhu vhuṱungu vhune vha khou vhu pfha vha tshi kho to pfha vhuṱungu ha roho vha tshi kho to ṱavha mukosi uri ndi khou pfha vhuṱungu. mm, vha tshi khou itela uri vha vhe vha khou vhona uri zwithu zwi khou yela gai ngauri arali vha swika hune vha ḓivhudza uri eh, nṋe ndi ḓo tou shumisa u eḓela ndi ḓo tou shumisa u lesa ndi ḓo tou shumisa tshidzidzivhadzi tshikene ndi ḓo tou shumisa tshikambi tshikene kana ndi ḓo tou gidimisa zwikete kana nda gidimisa marukhu Vha ḓo fhiriwa nga nga khoḽo yavho ya musi vhone vha swole vho ima kha post ye vha ima khayo uri solution i tshi ḓa i vha wane vha tshi khou lwa vho ima henefho zwa ḓa zwa vha wana vhone vho dzidzivhala vha si khou pfha tshithu vha si khou vhona tshithu. Vha khou tea u tou shumisa ipfi konḓelela hezwi musi vho livhana na mathada. Konḓelela i ambi u dzula wa sedza, konḓelela i amba uri na musi zwi tshi khou vhavha u ya phanḓa wa wa wa isa phanḓa na musi arali hu tshi pfhi thandululo yau i nga seli na luḽa u kho tea u pfuka isha ḽa mulilo. wa ya wa ḽi pfuka isha ḽa mulilo u tshi khou pfha vhuṱungu mara u tshi kho vhona uri thandululo yanga kha iḽa phanḓa wa sa tende u dzinginyiswa nga tshithu wa sa tende u dzidzivhadzwa nga tshithu wa sa tende u kungwa nga tshithu lunako lu ya fhura na vhudele vhuya fhela. hmm, zwithu zwiṅwe zwine vhone zwa khou vha kunga nga tshino tshifhinga zwa khou vha lengisa hmm, matshelo vha ḓo wana zwi si tshavha zwone vha ḓo wana zwi si tshavha zwithu zwa ndeme vha ḓo zwi vhona uri zwiḽa zwithu zwe nda vha ndi khou zwi gidimisa it wasn't important it just looked important then kha vha fhaṱuwe ngauri hezwinoni musi vha songo fhaṱuwa vha khou tenda unga ṅwana ene wa ri u tshi khou tshimbila naye a vha a tshi khou khona tshi ange a tshi ange a tshi nga ḓivhi une wa khou ya u tshi mu kaidza u tshi ri kha ri ṱuwe kana u tshi u tshi mu vhidzelela u tshi ri kha ri ṱuwe kha litshe u bva ngafho a si yone nḓila aa vhone kha vha tshile sa muthu muhulwane ene vha vha ene zwenezwi musi vha na zwipikwa vha songo vha na tshiṅwe tshithu tshine vha tshi funesa vha ḓi vhudza uri hetshi ndi ḽa ndi tshi lila zwiṅwe zwoṱhe zwithu zwi nga namba zwa ima nda thoma nda ḽa hetshi kana nda thoma nda ita hetshi vha khou lenga vha khou lenga. maṅwe mathada kana zwiṅwe zwithu zwipikwa uri vha zwi swikele na maṅwe mathada vha a solve you have to be sober vha khou funa u tou vha vha tshi khou vhona tshiṅwe na tshiṅwe vha tshi khou pfha vhupfiwa vhuṅwe na vhuṅwe zwipfi zwavho zwi tshi khou shuma nga nḓila yo fhelelaho ah